right continuation eh? test the one question 18 you want to leave the highway what must you do ke tlo nna ke boelela hela yana until you understand gore ha ke bua ka highway ke bua ka tsela e ntseng yang highway ke tsela e tona e golaganyang metse re utlwana tsela e tona e golaganyang metse re bona re itemogela a one e le highway ka gore e tswa fracistown e golaganya fracistown le gaborone go lakanya ditoropo a kere ke yone tsela ya mofuta onoo now ga ela go buiwa ka highway o tshwanetse o gakologelwa gore go tsamaiwa ka bokae mo a one maximum of one twenty a kere unless o tsena inside build up areas ke gone ya tabeng go godisa lebelo a kere patela ga o tswela ko ntle ga ga metsi yone o tla bona go beilwe body ya gore o ka tsamaya one 120 go raya gore mo highway re tsamaya ka lebelo le le le le ko godimo now hela uba na le go kwa highway gakologelo gore ka nako ya gore a re wa bo retse re tsamaya ka lebelo le le ko godimo now ya re you want to leave the highway what must you do ke eng se o tshwanetseng o se dire ga o batla go tswa mo highway ra utlwana now ke leka go le ha an impression ya goreng what happens when you drive with high speed for a very long time ke se se diragalang ga e le gore you are driving on a highway ka high speed for a very long time ga e le gore o tsamaya o emelela ga o tsamaya ka 120 wa francis town o tlo simolola o bona re 120 koloi ya gago e kare e tabogile thata re utlwana but hela ga ntse o tsamaya mo tseleng morago ga lebakanyana o tla bo o simolola o fila gore 120 o o ka re yaanong koloi e iketlile ya teng tse e tsamaya 120 same speed a kere ke goreng ke gore wa bo simolola go tlwaela lebelo lene leo so what happens when you drive with high speed for a very long time ke gore you lose your feel for speed kana o simolola go tlwaela lebelo akere you lose your feel for speed now in that case ga e le gore you have lost your feel for speed o simolola go go oketsa lebelo o tswa mo go 120 yanong wa ko go 140 o bo bona o ka re ya taboga akere ga o simolola ntse o tsamaya 140 lebakanyana tlo bona o ka re yanong 140 o e iketlile ka goreng you lose your feel for for speed o bo simolola gore o oketse now se se diragalang when you want to leave the highway gone go wa go wa go batla go tswa mo mo highwayng a kere highway ga se ke gore wa bo wa bo thena go tswa on the highway yaanong wa go thenna ka gongwe be ka ga lefteng a kere so when you are going to leave the highway o tlo o direla go mo go bidiwang gote deceleration lane kana lane yane o tla beng o tswela ka ga go yone o bo o fokotsa lebelo mo go yone until wa go thena mme o hetse o tenne mo tseleng ya dikoloi tse di tlhamalelang kana o dule mo lane-ing ya dikoloi tse di tlhamalelang o dira la lane-nyana e ka ga thoko ka ga gore o gokotse lebelo ntse o tsamaya mo go yone line one ke bidiwa go te deceleration lane kana exit exit lane ra utlwana so se o tshwanetseng wa se dira ke goreng you have to reduce your speed now ga e le gore o tla o tsamaya ka lebelo le le ko godimo gone gong ga o ya go thena be careful gore o checka speed sa gago gore o se ka thena ka lebelo le le ko godimo ka gore wa bohetse o lositse file ya speed sa teng o tla bo o bona o ka re koloi e iketlile kante e tsamaya ka hundred ra utlwa ga e tsamaya hundred yalo koloi eo ya boe ya bo e santse e tabogile so o tshwanetse o ele tlhoko gore o fokoditse lebelo gore o se ka turner ka lebelo le le ko godimo now you reduce your speed in the vertex of the exit oh, sorry you want to leave the highway what must you do ke goreng use the left hand lane early enough o tshwanetse o boele ka ga lefteng ka ga lane ye ka ga lefteng ga e le gore tsela gago ke tsela mela e mebedi e ya ntlha e leng one ga e le gore wa go thena o tshwanetse o dirise the left hand lane well enough early enough o bo indicate go bontsha ba ba ko morago gore you are, you are going to turn you are going to leave the highway ra utlwana you are going to leave the highway ka ntse ra rona e be nna b question 19 where is fast driving particularly dangerous go kgweetsa ka lebelo le le ko godimo go ka nna diphatsa segolobogolo ga kae ra utlwana Kgweetsa ka lebelo le le ko godimo go ka nna diphatsa segolobogolo ga kae. Where is fast driving particularly dangerous? Now, fast driving e nna borai ga kae? Go na le go mo go bidiwang go te di-blind spots kana ga e leng gore go tsamaya go nna le di-brow of a hill ga o kgone go bona kako a kere ke tsone dilo tse e leng gore fast driving e nna dangerous ga o tsamaya go ne go ra utlwa ga kae gape when the road narrows ga e leng gore tsela e simolola go nna tshesanyane kana e narrowings ga nngwe e le bridgenyana gone gongwe bo e leng gore bo squeeza tsela yane nyebe e sala e le bridgenyana bo bo sesanyana kana a narrow bridge gone gongwe go raya gore go ka nna le le kotsi kana di-level crossing level crossing se re ka bua ka eng pedestrian crossing re ka bua ka ka rail crossing ra utlwana ga e leng gore go ke makgabaganyo a terena gone gongwe go raya gore go tsamaya ka lebelo le le ko godimo gone mo mahelong a go ka nna go ka nna go ka nna borai imagine hela ko level crossing kana ko ko railway crossing o tla tabogile ka lebelo le le ko godimo re utlwana o ya le gore wa go kopanna le terena gone gongwe e be go dira e be go dira mo go teng setshwarakeng tsa pedi ga se thata akare

Uh -huh. You are the first person to arrive the, at the scene of the accident with urgent persons. In which order do you proceed? O goroga ho ngwe itlhela le gore go nnile le kotsi batho ba go betse. A ke ke eng se o tshwanetseng wa se dira pele o bo o dira eng se se latelang o bo o dirang se se latelang so tse tshwanetseng wa se itseela ke goreng you have to make the scene of the accident safe le ka gore o be o dire gore go go go nne safe ra utlwana a ke re ke ha example motho o thudile kgomo go le bosigo ra utlwana Wena o goroga gone gong batho ba go betse. Kgomo eo e mo tseleng, e wetse mo tseleng. Ga o le motho wa ntlha go goroga gone gong, tsa triangle o ye go leka go e baka kwa ga ga kgomo eo e mo tseleng gore batho ba ba tswang ka kwa ba tle ba ba kgone go bona kgomo eo a kere gomong you are making that scene of the accident safe pele hela ga o ka yo wa yo wa yo dira sepegela mo bathong a kere you are trying to make that scene of the accident safe o emisa dikoloi tse dingwe tse di tswang side e nngwe ya tsela gore nya emang ho go na le batho ba e leng gore koloi ba kgweetse mo tseleng kana go na le kgomo e leng gore e wetse mo tseleng a kere gomo you are trying to make the scene of the accident safe ke sone se go teng you have to make the scene of the accident safe pele so se se latelang yaanong o ka ka gore yaanong wa bo se le safe o ka ha first the aid a kere thuso ya ntlha ya potlako o ka o ka leka go ntsha batho bao mo mo koloing eo ba ba ha batshe a kere Call the rescue service wa bonke sa bohelo ke gone go letsa mapodisi o letsa di-ambulance a kere gore batho ba tle ba thusiwe so ke tsone dilo tse o tshwanetseng wa dira tse tsone tseo go kgona go te o di arrange in order so o tshwanetse wa itse gore ga go te arrange them in order o tshwanetse wa itse gore ke make the scene of the accident safe give first the aid call the rescue service e be go nna hela jalo let's go to question 21 What happens as a result of tire pressure being well below the recommended level? Re kile ka ka ka ka uh, ntemo a botsa ka question yone ke ne ke bua ka thata ka yone maabane ke bua gore the recommended level di a kwala mo thaereng gore pressure ya koloi ya gago e pompa bokana o tshwanetse o pompe 230 kana o tshwanetse o pompe 230 o tshwanetse o pompe one o pompa one mowa o noo jaanong gate ke eng se se diragalang ga e le gore o tsamaya ka ka ka koloi ya gago e le gore ga ena mowa kana mowa a teng o ko tlase tlase tlase tlase ra utlwana so koloi ga ga e sena mowa e nna bokete ga e nna bokete e simolola go go ja fuel e ntsi kana fuel consumption increases ra utlwana ebile Gape, thaere ya gago, ga e le gore e tsamaya ka lebaka e sena mowa, thaere ya gago ya senyega, kana e senyega ka bonako. Tire wear increases, tire wear increases. Now, ga o lebelela diansara tsa rona, ba rile A, oil, consu oil consumption increases, which is wrong. E be e re B, fuel consumption increases, yes is correct. E be e re tire wear will decrease. Yaanong motho o mongwe o tla ba a gakologela gore mme kana bogosi o buile gore tire wear le yone ke ansara. No, ne ke re tire wear increases. go senyega ga thaere gwa gwa thaere ya gago e senyega ka bonako go ba ba lekile go hapanyang sa raelebe ba re tire wear decreases tire wear ba re go senyega ga thaere ga e senyege ka bonako ga o tsamaya ka yone e sena mo mo e leng gore ga se boammaaruri boammaaruri ke gore ya senyega ka bonako ga e ga o tsamaya ka yone e sena mowa let's go to question 22 what must you remember when refueling ke eng se o tshwanetseng o se gakologelwe ga e le gore wa go tshela petrolo kana wa go fuela a kere yaanong lona le tle le kwala dilo tse dingwe tse e leng gore le tlabe le kwala bo no smoking ba go e ntsha ba go e ntshetsa option ya no smoking e le option wena o bo o phika option o re no you should not smoke when you are Ga re re you are, you are wrong. Ra re mo bukeng ya matshwao a rona a bo- a Botswana ga re ga re na answer e go teng no smoking. Re utlwana. Re na le di answer di le pedi. E reng do not fuel when the tank is full and the nozzle is closed. Ra utlwana. O se ka tshela ha e le gore tanka ya gago e tletse ebile go mo go nozzle e tswetse. Ra utlwana. So ga ko kwa fuela go ntse jalo. Avoid kana do not breathe in any fuel fumes se se heme itsa kana ikele tlhoko gore o se ka hema phego e e tswang ko ko ko digeseng ya ya dipetrolo a kere ke tsone dilo tse pedi tse e leng gore go buiwa ka tsone tsa bo no smoking no use of cell phone ke disaene tsa ko filling station ga se disaene tsa tsa rona tsa matshwao ra utlwana now tshwanetse o itse o itse tsone dilo tse let's wait here will continue